chuny onagi tv chuny onagi tv adundo jaluo ineno chuny onagi tv chuny onagi tv adundo jaluo

Janeno mar chuny onagi TV kamoro amora ma intie arwaki ni machiegni aneno kendo winjo weche manyien ma wan godo mar saa achiel okinyi ka mokwongo kawo thuond weche e yo machuok. Jo Kenya counties mopogore opogore medo kwano lal kaluwore kod lal mar stima mosebed ka ineno pacho kae. kod jodak ma Korokocho bago ng'anyo kaluwore kod muko mosebedo ka dhi mbele e chirono ka koro gikwayo piny owacho mondo one kaka nyalo donjo kendo resogi e lwet achudhe. Jopiny medo ywak kaluwore kod chik mar omenda mar gana prariyo gana pra gana ariyo prariyo kod ang'wen gana ariyo gana ariyo prariyo kod abich ma koroni to piny owacho osechako keto godo piny matek kaluwore kod osuru ma imedo kinde ka kinde. Mago kod mamoko mathoth jawinjo mara, mago kod moko mathoth janeno mara kamoro amora ma intie, arwaki ni machiegni, bed koda nyaka giko. Jasomo en an Michael Ochieng'. Jo-Kenya e counties mopogore opogore medo kwano lal kaluwore kod lal mar stima mosebed ka ineno pacho ka. Gikwayo piny owacho mondo one kaka nyalo resogi kaluwore kod nengo mar stima ma osene ka dhi malo pacho ka. Gikwayo ni giwacho ni nyaka sani onge gima gisebedo ka giyudo kaluwore kod nengo mar stima ma osebedo ka ni malo pacho ka.

mondo ne kaka nyalo resogi e lwet achudhe ma koro ndo osewuok oko ma mayogi lobno. Giwacho ni gin kod obok duto mayango bet margi e puodhono ka koro ni to gikwayo jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe ma iye moluor Kithure Kindike mondo ne kaka nyalo donjo kendo resogi

Kuna ofisi iko pale ambayo wamejenga, na hii saba kulingana na vile tunajua ni shamba ya serikali, sasa imekuwa imenyakuliwa na watu ambao wanaitwa makatelo.
Janeno mar chuny onagi TV kamoro amora ma intie medo kwa in bed koda kakoro nito wadhi e yueyo makende tok yueyono waduogo kod weche manyien mamoko

Kawuono ni wantiere chuny onagi TV kendo wakwayou oganda duto te kamoro amora ma untie. Ma e kama dundo wayueyo godo kaka oganda jokanyanamo. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chuny onagi TV. Warwakou nikech

Machiegni kendo janeno mara. Jopiny medo ywak kaluwore kod chik mar omenda mar gana ariyo prariyo kod ang'wen gana ariyo prariyo kod abich. Giwacho ni ngima osebedo ka medo ridre pachoka kaluwore kod chik mar omendano ka koro to gikwayo jood bura ma pachoka mondo one kaka ginyalo rido ne jokenya ngima ma osebedo ka oidho pachoka. giwacho ni kar medo nengo e chiemo ma ochuno kata mwandu ma ochuno pacho ka to nengo gine kaka ginyalo medo nengo ma kamago e mwandu ma ok ochuno ka gikwano mwandugo kaka ndawa, amuna e kind mamoko. Giwacho ni keto osuru mang'eny e mwandu mochuno dhi medo rido

And one of the biggest problems we are facing now as business owners is the cost of doing business. Na wakati biashara
janeno marwa aduoko ni erokamano kuom kete e chuny Onagi TV e winjo weche manyien mwaloso ni mar saa achiel kete mana e Onagi chuny Onagi TV ne chenro mamoko mabiro kang'o molo kanyo saa apar inichak yud weche manyien adimba jasomo ne an enan